Hello guys, amamukela ka YouTube channel ya hina comment dark lanwani khomenyiku va va tenga tenga mbani mbani ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana ni tshama ni tisela swilo swa Proper. so hi vuyile game leyi ni tshemba loko mi ri va- mi nga ri va- vanyuwana um ma yi tiva ku hi swi tshama hi yi tlanga so namuntlha hi tlina one piece ya nyama one ntsena. piece ya nyama One so piece. a hi sina dya nchumu hinkwenu hi just ya ku taste and then hi ta dya hi nkarhi so laniwani hi ta tlanga njhani bebes va hlamusele Eh, loko hi tlanga lawani la nga ta wina i luma kan'we ah, kan'we and then hi tlanga yin'wani game swi ta hi nyama ku yi ta helela kwihi hi ta tshika kwaya yi nga ta helela kona loko u vona lava ku wina game hinkwato swi nga wu dyi nchumu ya u u- u ta dya na madyambu okay bebes u ndzi setele kahle la lunghisela baby

ya swi lunghisela swi ta ha lunghisi nchumu lawani hi vulavula ku wa dya or a wu dyi na i draw or hi ta vona game yin'wani na se ngata ni yi dya nyama leyi na xi khipa hala na yi dya

a pfumeli ku khoma we u pfumelela njhani ku teka na se yi lumile magasi na ro biwa lanwana bebe a pfumeli ku khoma plate leyi se why yi khoma we i- i hetile na Yinini? i swi u hetile musi ku a dya ni no ku tlela we ku a wu la ku dya a ni nga la ku dya mi se why u nga xi vekanga a la ku laha swi dlayi wena a ni na xi vona swa ku xi thesa thesa guys njhani this meat is nice

Ebu ini guys na round yin'wani ha nyama leyi nga ri ta heta nga vulavuli ngopfu yo se u la ku heta yo mina yeleyi Ah, sungula. come on come on wana wana kwihi wa ku nga wuxa wena

iya ola ndzi tinyala mbako ya ta laha ka test ya no test oh kona zeso osa ai nyama haidiwangi ai gasa Right. ola ku heti tinyama hinkwato gaziye nde ku yi laveni matiyo pheni tazani ka uma hi ntsikwatsikwani baby imanyana sweswi ku rhanga yini ladies or ai mani gentlemen? rhanga ndi dya ngopfu mi sweswi swa va ladies a swi yinyana

xanun'wela e loviseke se rirhambu la guys u le ntsangana leyi guys loko se swa mi le ku bukeleni sweswinyana ni kombela mi ni khongelela ngemeni sweswinyana hi ya ka yona it's mine same team same team hd okay guys ni tshemba mi ni khongelelile mi ri game leyi at least na me ndi dyanyana guys vonani siku yo sala rhambu dye nyama hinkwayo mari it's fine

Nah, bu itunya. Guys, hai ibu ina ka. Mun kongera se futhi baby kumbe eish ube ajijana side mizwele xikwembu ku u cince side. Okay, mara it's against sweswo. Guys, se ni tihala ni same swa ku ku na leswi a nga swi faka sweswinyana. Vona loko phela munhu o zaluma laha hi ta laha se yi chayini ta va nga Ole, nantswanga yi ta va nchumu. yi ri game yo hetelela. La a wu na ku sweswi. Iveta a- Luma, luma kan'we. a nga dyi hinkwayo. a ka ha ri na nchumu la okay ke e u luma kan'we i dya u hinkwayo luma hinkwayo sungula Okay, guys sikusele lexi ma xi vona musa se loyi a nga ta wina la vhele ni congratulations guys and then hey u nga ni weti a swi ni weti leswaku ende ende mi ni rhandza ngo la ta swi vona

Okay guys xikhongelo xa n'wina swa swa tikomba swa ku at least nyana xa tshembisa tshembisa nyana so liya ku ri thayi nyama ya ha ri koho sweswi a hi nga twani na swona swa ku loko u wina i dya rhambu Hinkwayo. leri hinkwayo ya so ya baby sungula u sweswi u ri hopini baby Eyi. laya hawu Yi wel- Yes. yi wele nyameni matisa yes sweswi nyana guys ni ta stay focus tshembani mina

swi mi tatisela vutomi mi ta kota ku vona tivhidiyo leti ta hina khensa swinene guys vanelisa bebi na jenya a khensa guys ha ni n'wi twela kusuwa na bebi lawani kositela suwa hambi lo ni nga hetisa lani ni teka xiyin'wana wa ku tana na nchumu kwani tipro i sayiti ra ye sayiti ra ye u ri loyini loyi hayi sayiti ra mina vo nga pakapaka swilo sayiti ra mi mari vo sayiti ra mina leri okay guys a khensa ku mamela hina ka video leyiwani a loko ri ku vhela u sungula na hina le masunguleni fika lawani bebi a nga za kuma xinyamana hayi khensa hi tlhe hi vuyelela um kombela ku mi nga rivali ku hi subscribela mi like mi tlhe mi xerhela van'wana mi xerhela hinkwaswo yo bebi i rhambu rero ri tshiki u ri porhela leriwani hayi kwenxa swinyana hey okay guys khensa ya namba nyama